Wel, croeso i'r miloedd sydd ar yy YouTube i lansiad Barlas yr Haf. Mi welsoch chi gip bach ar glawr Barlas yr Haf. Munud ma' Barlas yr Haf yn dod allan ma'r tywydd yn altro dydi? A mae'n wynt ac yn law yn lle dw i beth bynnag. Ond yy ma' 'na haul wedi dod i'n plith ni. Um, Simon Chandler, un o golofnwyr rheolaidd Barddas, a Kayleigh Sydenham. Rwan, Kayleigh, chdi, pia'r clawr, i chdi nath y clawr, a mi wyt ti doedd sy'n greu lluniau yn ogystal â barddoni. Dweud chydig bach am y clawr yma rwan. Felly, ges i ysbrydoliaeth i wneud y clawr yma yn ystod y cyfnod clo oherwydd fel dyn ni'n gyd yn gwybod yn ystod y cyfnod clo gath lot ohon ni amser i fynd am dro yn ein milltir o'i sgwar. A dwi'n un sy'n hoff iawn o fynd am dro yn enwedig yn caeau cefn gwlad ac yn y gwyrdd ni ac yn cefn gwlad. A felly mae o'n ges i ysbrydoliaeth o fy, wel, o fy anturoedd a wrth i mi fynd am dro yn y yn y darlun yn y clawr, um, mae dyn ni ddarlun o ceia, ceia cefn gwlad, a wedyn yr awyr las. a nes i'r ddarn we- nes i'r ddarn allan o Textilia a ges i cyfle yn ystod nes i lefel A fel nes i lefel A celf fel lefel A a ges i lot o amser i arbrofi efo deunydd gwahanol a dyna shwt nes i yym ar draws wneud Textilia oherwydd oedd e'n rhywbeth nes i arbrofi efo yn ystod fy lefel A celf, ac oedd e'n rhywbeth nes i fwynhau, a felly es i ati wedyn i greu darn wedi ysbrydoli um, gan mynd am dro yn fy milltir sgwâr. Mae o'n effeithiol iawn, a mae yna fwy nag un wedi sôn allai'n barod bod o yn llun hafaidd iawn ac yn llawn gobaith. a dyna be' oddan ni angen yn union hynny yn glawr ar farddas yr haf ar ôl yr holl o y cyfnod cofidus gaeafol oer a thywyll. A rwan dwi'n mynd i godi'n syth achos mae rhywun 'di agor y drws, iawn, dau funud. Look, Ymddiheuriadau i'r gynulleidfa anfer sydd yn gwachad, yy mi ddoth ryw blant a chi hefyd yy i mewn i'r stafell. Ia, yym ga i ofyn sut ma' yy gyneu llunia' a barddoni yn cyd-bylethu os ydyn nhw?
Wel dwi'n hoff iawn o barddoni wrth gwrs a wedyn dwi'n hoff iawn o gelf hefyd a felly be dwi wedi bod yn wneud um, yn diweddar yw plethu'r ddau peth sydd barddoniaeth a chelf a di fatha troi um, lot o fy ngherddi i hefyd a di bod yn troi um, geiriau mewn i ddarluniau um, neu di bod yn plethu'r geiriau mewn efo'r darluniau Mm.
Y testun yn y llun.
Ie, yeah, yn union. Ie, yeah. effeithiol iawn. Wel, mae yna rhywbeth arall hefyd uh, ynglyn â dy waith di, uh, barddoni, de. Mae o, be ddydau rwan, uh, yn eitha personol, dydy, a mae hynny yn taro rhywun. Gonestrwydd a rhyw elfen bersonol newydd mewn ffordd, mewn barddoniaeth Gymraeg, a mae dy genhedlaeth di dwi'n credu, wedi dechrau gwneud hyn. Os gynnoch chi mofn sôn am bethau personol a dach chi'n cyfri hynny yn bwysig yn dydach bod pobl eraill yn ystyried y pynciau newydd ydych chi yn eu codi. Dydyn nhw ddim yn bynciau newydd ydy'r y gwir, ond ella bod nhw'n bynciau eitha newydd mewn barddoniaeth. Ydw i'n iawn?
Ie, dwi yn cytuno oherwydd, um, wel, dwi heb darllen... Dwi wedi darllen cerddi ar y thema iechyd meddwl, ond os da chi'n meddwl amdani, twa, dim lot fawr ohonyn nhw i gymharu â cherddi fel cariad a serch neu natur, pethau fel ni. A dwi'n credu mae'n holl bwysig i i sgwennu am y pethau yma ac am iechyd meddwl, jyst i codi ymwybyddiaeth ar y pwnc, ond hefyd dwi'n sgwennu lot ar y pwnc iechyd meddwl. A fy ngobaith i hefyd yw jyst i nodi i bobl sy'n nhw ar ben ei hun a mae yna gobaith a fe ddaw diwrnodau gwell hefyd. Mm -hmm.
Wel ma' gin ti golofn yn yy rifyn yma Barddas yr Haf a y pennawd ydi Prifardd Eisteddfod ti 2021 a wt ti'n dal i hedfan ma' siŵr yn dwyt ar ôl ennill y wobr honno? Och mae o mae o dal i'r diwrnod hon yn sioc i mi oherwydd o'n i ddim o'n i ddim yn disgwyl hi o gwbwl ond Y ffordd dwi'n edrych arni yw dwi jyst yn edrych ar fy nhaith a sut dwi wedi datblygu dros y blynyddoedd. Dwi wedi bod yn lwcus iawn i ennill, wel i, i, i ennill um, nifer fawr o gystyllaethau barddoniaeth dros y blynyddoedd o um, steddfodau ysgol a wedyn blwyddyn diwetha o'n i'n lwcus i ddod yn y top wyth o ran, wel, dosbarth cyntaf yn Steddfod T, a wedyn, wrth gwrs, cipio'r dlws blwyddyn yma. Oedd e jyst yn, oedd e'n brofiad byth cofiadwy, a dwi mor, mor werthfawrogol cododd y cyfle hefyd. A oedd e jyst yn brofiad surreal, ond dwi'n, fel dwi wedi gweud, dwi jyst mor hapus oedd y cyfle wedi codi. A oedd e'n oedd e'n diwrnod hyfryd, oedd e'n fyrlymus, ond oedd e'n hyfryd hefyd i allu gwrdd â phawb a i allu dreulio hi efo fy nheulu a fy ffrindiau. Wyt ti'n mwynhau yr elfen gystadleuol sydd uh, yng Nghymru mewn steddfodau cystadlaethau barddonol?
Dwi yn, a o'n i ddim yn un oedd yn cyst- wel, yn yn enwedig barddoniaeth, o'n i'n fwy o cystadlu o ran celf yn Eisteddfodau'r Urdd. Ond ond yn ddiweddar, tibod, fi 'di bod yn sgwennu am cwpl o flynyddoedd nawr, a ond ond yn ddiweddar dwi 'di dechrau rhoi cerddi fi mewn i gystadlaethau, a mae'n rhywbeth dwi'n mwynhau wneud, yym, yn enwedig wrth... t'mo' os os dwi'n sgwennu am pwnc dwfwn fel iechyd meddwl t'mo' i codi ymwybyddiaeth ond ma'n ma'n rhywbeth dwi'n mwynhau neud a felly t'o' dwi jyst yn meddwl i fy hun weithie jyst m- ewch amdani a t'o' 'dach chi byth yn gwbod be' fydd y canlyniad. Hmm.
Wel dwi'n gwybod hefyd bod chdi wedi bod yn dysgu y cynganeddion a mi ddwn ni nôl at hynny yn y munud achos ma' Simon Chandler Sydd yn lle wyt ti'n ista wan? Manceinion. Ym mha wlad wyt ti'n ista? O, oh, yn Lloegr. Lloegr wyt ti? Iawn, o ran diddordeb, lle mae'n anodd gwybod uh, wrth y parad sy'n ôl i chdi. E, mae parad Saesneg yn debyg iawn i barad Cymreig ar y cyfan. E, ia, wyt ti rwan cyfrannu colofn reolaidd wan a, uh, ar yr englyn fel ffurf Be sy mor arbennig yn yr englyn? Wel,
dwi'n caru englynion oherwydd dwi'n meddwl eu, eu gallu i ddweud um, pethau mawr ag ychydig iawn o eiriau. Dwi'n eu caru nhw oherwydd eu hamylochredd a hablogrwydd. Dwi'n caru eu dwysedd a'u prydferthwch. uh, hefyd y, y hunan ddisgyblaeth y maen nhw yn ei mynnu um, a'r, wel, mae, mae rheolau uh, yr gynghanedd yn gyffredinol yn, yn tanio'r dychymyg. Uh, mae, mae ganddyn nhw um, ddeoliaeth, ddeloddiaeth um, rhyfeddol sy'n troi cadwyni yn adenydd mewn ffwrdd mae'n mae hudol iawn.
Caio fo sydd oes ti ar draws yr englyn am y, yn y, yn y dechrau? Um, Wel, roedd Eirig Salisbury yn um, westau penblwydd ar uh, raglen Dewi Llwyd a fore Sul a roedd e'n sôn am, am, am ei bodlediad newydd gyda'r um, y prifardd yn Eirin Caradog a oedd yn swnio'n ddiddorol iawn felly gwneud i penderfynu um, dod o hyd i'r ddolen. Ers hynny dwi wedi bod yn un o swyddogion y podlediad. Wrth gwrs mae 'na sawl mesur arall sy'n cael ei drafod yn ystod y penodau'r podlediad, ond er englyn dwi wedi syrthio mewn cariad ag ef yn syth. Roedd hynny yn uchelgais i fi. Nid i, i gyngeneddu, siwr, siwr o fod, ond i, i, i englynna, yn fwy na dim. Yeah. A mae dy golofn di'n llawn o'n nhw, yn dydyn? Yn dydi? Ie, mae, mae um, pob erthigol wedi bretho a thri neu bedwar englyn, um, a mae, mae nhw'n adlywyrchu'r pynciau dwi'n ei trafod yn y, yn y rhoddiaeth sydd o'i, o'i, o'i, o'i cwmpas nhw. Mae, mae hi wedi bod yn, um, yn gyfle unigryw i fynegi fy fy nghariad tuag at yym englynion yn yn yn benodol. Mae'n mae'n mae'n daith i i mewn i'r yym annisgwyl bob bob tro. Mae mae w- wrth yym ysgrifennu'r erthyglau mae wedi bod yn brofiad cyffrous iawn. Yy mae pob paragraff wedi bod fel yy carreg sarn. a wnaeth arwain, arwain at y garreg sarn nesaf nad o'n i'n gallu ei, ei gweld o'r blaen oherwydd, oherwydd rhyw niw trwchus, ond uh, dyna rhan o'r apel i fi. Mae rhaid i mi dy ganmol di hefyd fel colofnydd, achos nid yn unig wyt ti'n gyrru dy golofn di'n brydlon, a di hynny mae'n digwydd yn aml iawn, ond ti hefyd yn gyrru rhyw dair neu beidar o flaen llaw gyda'i ddigon wwan i bara am flwyddyn. Does, sut wyt ti'n llwyddo i wneud hynny? Mae'n rhaid bod y, yr englyn yn dy gyffroedd i gymaint nes bod chdi yn medru sgwennu amdano fo. Fel Ie, yeah, wel, ma, ma, dwi wedi bod yn gaeth i'r broses o, o ysgrifennu'r uh, erthyglau. Mae, mae nhw yn... Um, yn esgor ar englynion newydd na fyddwn ni wedi um, meddwl amdanyn nhw fel, a, fel, fel arall. Profiad um, rhyfeddol, rhyfedd iawn oedd uh, ysgrifennu erthigol ar gyfer um, uh, rhifyn y, y, y, y Nadolig y mis oh, yeah. hefyd, ac yn, ac yn gorfod dych, dychmygu um, diffyg golau yng nghanol golau a oedd yy ie dwi'n edrych ymlaen at at weld sut sut ymateb yym dwi dwi'n ei ei gael i i i'r erthygl wrth i mis i fis Rhagfyr yy gyrraedd mewn ffordd.
Tydi meddwl cystadlu ar y- yr englyn?
Dwi dwi wedi dechrau ie. Ah.
Ti 'di cystadlu yng nghystadleuaeth barddas?
Do. o ti di gwneud yn barod? O, na fo, da iawn, da iawn isio, does? Mae'n iawn i golofnwyr neu hyn oed i'r golygydd gystadlu yng nghystadleuaeth barddall. Yeah. Safon sy'n bwysig, safon sy'n bwysig. Wel, am, uh, Ceili, be amdana chdi ar gynghanedd wan? Um, Wel, mae wedi bod yn rhyw flwyddyn a hanner nawr ers i mi ddechrau wneud. A mae wedi bod bach yn on a off. Um, o ran t'mo' n- neud hi ac ymarfer hi. Yn sicir t'mo' dwi yn gallu mynd bach yn rwystredig drosto hi colli cwsg drosto hi neu t'mo' dwi'n dead set a dwi isie gwblhau'r tasg yma neu dwi isio yym t'mo' fatha gwblhau'r darn o gynghanedd 'na ne'r llinell 'ma. So mae'n gallu bod bach yn rwystredig ond ar y cyfan dwi yn mwynhau neud a eto yn sôn am ddatblygiad, dwi wedi gweld ddatblygiad fi dros y flwyddyn a hanner yma. Os da chi'n edrych nôl um, ar y dechrau, onest, o'n i ddim yn cant cant yn sicr be oedd gynghanedd neu strwythyr neu mathau gynghanedd oedd. Ond to, wrth i mi um, cymryd rhan mewn gweithdai a jyst a ddysgu mwy amdani. Dwi wedi dod i dod i adnabod hi lot yn fwy a dwi wedi dod i werthorogi hi'n fwy. A ia mae jyst yn y taith nawr o barhau efo'r efo grefft.
Wyt ti'n meddwl y byddi di yn defnyddio'r gynghanedd yn dy gerddi di cyn bo hir iawn? Wyt ti'n meddwl mynd ati i ddysgu'r mesurau hefyd ta defnyddio'r gynghanedd yn dy gerddi rydd di?
Ie, bydd hynna yn rhywbeth, t'mo', bydd diddordeb 'da fi wneud. Ar hyn o bryd, t'mo', dwi jyst yn yn ffocysu lot ar um, fatha ymarferion a jyst mynd trwy ymarferion. Um, ond yn sicr, t'mo', mae yn rhywbeth hoffa i wneud um, yn fuan, t'mo', dechrau cynnwys cynganeddion yma yng Nghaerdydd fi. Felly, gobeithio. Da iawn. Yym, oedd 'na ddim cynghanedd yn yr ysgol? Nag oedd?
Na, a mae hwn yn rhywbeth, to, dwi yn fatha yn cod, dwi'n codi'r pwynt yma lot oherwydd, to, dyn ni'n dysgu, dyn ni'n dysgu, wel, dyn ni'n astudio cerddi um, sy'n cynnwys cynghanedd, ond eto, wel, dwi'n gwybod hoff, hoffwn ni wedi wneud o, a dwi'n gwybod um, dwi'n abod lot o ffrindiau fi hefyd falle da diddordeb o wneud, ond dwi'n credu ddylsyn ni wedi cael rhywfaint o wersi neu gweithdai cyngeneddu, oherwydd, ie, yeah, fel fi wedi gweud, ni'n astudio'r cerddi yma, ond dwi'n teimlo fel ymlwydd yn deg um, pan dechreuon ni'r cwrs barddoniaeth lefel A, um, nid to gau, sori. To athyn ni syth mewn i astudio'r cerdd yma efo'r gynghanedd, ond oedd lot o hynny ddim yn cant cant siŵr be oedd hi, neu to fatha y strwythyr cywir neu sut i adnabod a oes na gynghanedd yn y gerdd. Felly dwi'n credu dyna pan oedd yn bwysig um, dylsyn ni fatha'n dechrau'n gynnar a addysgu a dysgu'r cynghanedd o oedran lot yn iau na tgau. Ie, dwi'n cytuno llwyr, achos wrth ddysgu y cynganeddion, sam rhaid i be da chi ddweud fod yn greu synwyr ydy'r gwir, yn oes? Na.
Chwarae efo geiriau, da chi, chwarae efo sŵn geiriau, a mae o yn helpu'n arw iawn yn nes ymlaen. i greu rhywbeth yym sydd yn swnio'n dda a sydd hefyd efo synnwyr ynddo fo. Chwarae ydy cynganeddu i ddechrau, ynde? Wedyn mae plant yn mwynhau chwarae efo iaith, os am dwy waith am hynny, a maen nhw well yn, yn, yn aml iawn na pobl hŷn am wneud hynny, am chwarae efo iaith a peidio bod ofn chwarae efo iaith a bod yn ddyfeisgar wrth drin iaith, a mae'r gynghanedd yn help Garw i wneud hynny. A mae'r gynghanedd wedi mynd yn llai ac yn llai amlwg mewn ysgolion ers blynyddoedd bellach, a mewn rhai ysgolion does am sôn amdani o gwbl, ac oherwydd hynny, di'r athrawon eu hunan, os gynddyn nhw mor hyder i drafod y gynghanedd, dwi'n gwybod hyn, dwi wedi chlywed hyn fy hun, a well gynnyn nhw drafod cerddi rhydd na rei cynganeddol, am na sgynnyn nhw mor wybodaeth am y gynghanedd, mae hynna'n biti garw dydi? Yym, ia, wel dyma ni. Llun i fyny ar y sgrin wan o englynion bedd. Seimon, wyt ti'n gyfarwydd â'r englynion bedd? gwrs efo ti. Mae hi'n un... Ie. Wel, ia, faint o oes sydd i golofn fel a dwi'n gwybod, tra byddwn ni'n yn siŵr, achos mae gyto'n cael hyd iddyn nhw, mae, o, mae gynnu fo bobl yn chwilio amdanyn nhw mhob mynwent yng Nghymru, ac yn Lloegr a dros y môr hefyd. Mae debyg y bydd y golofn dal i fynd ar ôl i ni gael yn claddu a cael englyn bedd ar ein carreg ni. Mae yna ddigon o'n nhw, does. Ond mae nod, dod yn ôl at yr englyn wan, mae'r englyn wedi di droi yr englyn at unrhyw achlysur yn fedru, dyn ni'n gwir. O oh, ie, yeah. yn sicr, yn sicr. Um, hefyd, mae'n mae ddiddorol i fi gael cymharu uh, yr traddodiad yn hynny o beth sy'n bodoli, bodoli yng Nghymru a, a gwledydd eraill mae dyn ni gyd yn um, yn bobl, mae gynnon ni'r un anghenion um, ble bynnag dwi'n byw. Uh, felly, yn, er enghraifft, yn, yn, uh, yr erthigol uh, yn fy ngholofn yn y, yn y lleifion cyfredol, dwi'n cymharu uh, y traddodiadau barddol yng, yng Nghymru ac ym, ac ym Brazil, ac uh, diddorol iawn oedd uh, darganfod uh, y math y mae'r Brasilwyr yn mynd ati i, i nodi digwyddiadau a roedd y cael fel uh, marwolaethau um, pobl o, o, o bwys gyda'i math uh, penodol nhw, sef uh, cerddi cochdew. Cochdew, mae, mae cochdew yn, yn golygu llinyn. Well, yeah, mae'r mae cerddi hynny yn, yn achos y Brasiliaid yn, yn, yn cael eu hongian ar, ar linyn ar y stryd a'i gwerthu fel um, papurau newydd, ond um, mae'r ma, ma un swyddogaeth sy'n sy cael ei chyflawni gan yr englyn a'r cerddi hynny.
Ia, mi nes ti englyn am y uh, cordew yma, do?
Do, do. Di hwnnw gen ti ar y flaen, o'n? Oes. Ti'n dyma, da? I um, gardd y cordew. Uh, sawl mesur yn blagero ar linyn a'r lôn wedi lliwio â blodau, cyfrolai'r fro o gerddi, megis garddio. Ie. Da iawn wir, da iawn. Wel, dyna ni, um, mi hoffwn ni ofyn i chdi, Ceili, ddarllen dy gerdd di, sydd yn rhan o dy golofn di. Ydy hynny'n iawn? Wrth, wrth gwrs. A wyt ti'n sôn amdani, mae'r gyflwyniad, ond dwi'n mynd i ddarllen y cyflwyniad achos mae o yn y rifyn cyfredol o barddau sydd ar werth neu sydd wedi cyrraedd eich cartrefi erbyn hyn. Ond Aur a Phorffor ydy enw'r gerdd, ydy teitl y gerdd, a fel ti'n deud, wyt ti'n hoff o ddefnyddio lliwiau, yn dwyt? Ydw, dwi'n hoff iawn o ddefnyddio lliwiau yng ngherddi fi, um, oherwydd maen nhw'n gallu symbolu nifer fawr o bethau gwahanol, a hefyd, um, to, mae lliwiau'n rhywbeth pwerus um, eto sy'n sy, sy, sy symbol o o bethe wahanol i a mae nhw hefyd yn golygu um, pethau wahanol i bobl wahanol. Hmm.
A so mae'r gerdd am ddwy ferch yn chydig bach o wahanol i gilydd yn gweld yr un un olygfa ac yn ei dihongli hi'n wahanol. ynde? Yn ôl i... yeah. ...profiadau nhw. A yy rhan bwysig o waith golygydd cylchgrawn tebyg i Barddas ydy cael hyd i lyniau i ddarlunio cerddi ac erthyglau, achos fel arall Mae cylchgrawn sydd yn destun yn unig ar gofod gwyn y magacw yn blino'r llygad. Mae angen ambell i ddelwedd a llun. A mi fys i chwilio am yn hir iawn am lun sa'n addas i dy gair di, a methu nes yn diwadd, mae'n ddrwg gin am hynny. Achos ella syni bod yn syniad da i mi ofyn i chdi wneud llun i fynd efo dy gerdd. Ynde? Ond tyd a hi rwan i ni gael ei chlywed ti.
Aur a phorffor. Gad i ni eistedd dawel, dan oliadau lliw gwin wrth i aur a phorffor ledu'r gorwel, gan adael i'r dydd ddiosg ei hun oddi arnom fesul aur. Gad i'r diwrnod ddweud ei ddweud, am fod popeth yn ormod, am fod rhywbeth yn bod. Mynnu dweud ond fedrwn ni ddim dod o hyd i'm geiriau, er ein bod ni'n dau yn siarad yr un iaith. Llonyddwch distaw, ond am barêd o sibrydion y goedwig ddi-ddail. Ac eto, llaw wân yn estyn allan, yn waed i gyd, i rwygo'r tawelwch, yn chwilio am gysur. Am fod popeth yn ormod, am fod rhywbeth yn bod. Ti 'di'r un sy'n gallu aros, tra bo'r holl fyd yn ffoi, Yr un sy'n gallu derbyn fy nghrefft o greu, Yr un sy'n gweld y golau heb orfod angen chwilio, Yr un sy'n gweld y seren ynof, drwy'r noson dywyll ddieithr. Un ddaw i ti am wrando, ond ti'm yn deall go iawn. Coch yw fy lliw i, am nawr, Lliw llanw'r gwaed, lliw'r creithiau cignoeth a'r briwiau, heb olwg gwallhad. Lliw'r peth erchyll hwnnw, bywyd. Ni wyddost ti am fy ymdrechion i ffrwyno'r fframau ffyrnig yr eisiau greu gofod diogel i swatio mewn lle cynnes yng nghanol y corwynt caethiwus yma. Ceisio cadw gafael a wnaf i, ar y darnau o reswm sy'n dal i fodoli. Mae aer a phorffor yn lledu'r oibren. A wela i'r un gorwel â thi.
Mm. Ia, da iawn, pwerus.
Wych. A geuddfed iawn, fel oeddech chdi'n dweud, Simon. Mm. Dwi'n gweld bod yna, wrth allan, o'n i'n darllen efo chdi rwan yn barddas, dwi'n gweld bod yna i ar goll yn y gair ceiso. a dwi'n ymddiheuro um, sach lian y lludw am hynny, a mi ddylwn i ddeud rwan, fo na walla eraill yn yr rifyn cyfredol o barddas. Pan gychwynnes i'r gwaith fel golygydd, mi ddeudodd golygydd arall profiadol iawn wrthai bod chwech o walla yn dderbyniol Bu ar ŵan sa rei yn dweud na does ar un man ni na ddylid caniatáu'r un gwall fynd heibio, ond ambell waith mae'n digwydd, a mi hoffwn i ymddiheuro yn fawr iawn, iawn am alw Dafydd Islwyn yn Aled Islwyn. Mi o't ti hwnt i mi sut ddigwyddodd hynny. Ond mi ddigwyddodd, dwi wedi ymddiheuro a mae o wedi derbyn fy ymddiheuriad i. A mae o wedi dweud os na i englyn yn ymddiheuro, uh, neith o faddau mi. Um, dyna fo fel arall. Mae, mae o'n rhifyn eitha llawn. er bod rhai o'r colofnwyr arferol wedi nogio tro 'ma. A dyna'r gwahaniaeth rhwng Simon Chandler a nhw, 'dach chi'n weld. Yym, ac ar gefn y rifyn cyfredol, mae hysbyseb yn hysbysebu Gŵyl Gerallt. Mae Gŵyl Gerallt yn digwydd bob blwyddyn, yy, er cof am Gerallt Lloyd Owen, ac er mwyn tynnu sylw at gronfa Gerallt, uh, sydd yn, wel, noddi beirdd ifanc addawol ydy diben y gronfa honno. Um, ac mae'r wyl eleni yn digwydd go iawn yn hyn newydd yn Llanysndwy rhwng y cyntaf a'r trydydd o hydref. A mi fydd yna lansiada, mi fydd yna gerddoriaeth, yn ôl yr ysbyseb yma, sgyrsiau, celf, bydd yna dalwrn, a mi fydd 'na weithdai, a mi fydd y manylion yn dod cyn bo hir iawn. E, a mi hoffwn i ddiolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi am eich cyfraniad chi i'r rifyn cyfredol ac am ddod i helpu lansio Barddas yr Haf. Be sgyn ti ar y gweill wan, Ceili?
Wel, jyst i barhau o ran cystadlu os mae yna unrhyw gystadlaethau yn codi a wedyn jyst i barhau i ymarfer grefft o'r gynghanedd ac wrth gwrs i sgwennu ac i blethu fy marddoniaeth a fy nghelf. Ac i anfon gwaith i Barddas hefyd. Gobeithio. Wedyn yy Seimon wyt ti wedi gwneud digon o golofna rŵan yy i lenwi ryw ddeg o rifanna o barddas. Be wyt ti'n mynd i wneud rŵan? Wel bydd bydd yn rhaid i fi feddwl am yy am y flwyddyn nesaf yy cyn bo hir so o ran hynny ond ie dwi dwi dwi yn awyddus iawn i i wella fel cynganeddwr yym trwy yy astudio englynion yym pobl eraill, trwy wrth gwrs ymarfer, trwy yym gystadlu yy yn yn sicr yy dwi'n gw- dwi'n gobeithio fel yy 'dyn ni gyd yn gobeithio bydd yr holl eist- eisteddfodau yy lleol yn cael eu eu cynnal yn y flwyddyn nesaf.